Salam. Meň adym Şageldi. Şu gün size iňlis dilini esasy düşünjeleri bilen, esasy düzgünleri bilen öwretmäge çalyşmakçy. Bu biziň mekdep okuwçylarymyz üçin hem, ýokary okuw mekdebimiziň talyplary üçin hem ýa-da boş wagtynda iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin hem bir kömek bolarmyka diýip pikir edýäs. Şu gün ilki bilen siz bilen iňlis diliniň sözlemleriniň gurluşyndan başlaly. Eýsem, iňlis diliniň sözlemleriniň gurluşyny bilmek biziň üçin näme üçin zerur? Şeýle pikirleneli, köp okuwçylarymyz ýa-da köp adamlar birnäçe iňlis dili, iňlisçe sözler öwrenýärler. Sözlüklerden ýa-da beýleki kitaplardan ýa-da telefondaky suratlara seredip, mysal üçin, maşyn, car, ýa-da, mysal üçin, kompýuter ýa-da oturgyç, chair, ýa-da. A board, tagta, ýa-da mysal üçin window, door ýaly birnäçe sözler öwrenýärler, ýöne bu sözleri özleri gürleýän wagtlary ýerli-ýerine goýup, bir sözlem görnüşinde emele getirmek birazjyk bulara kynçylyk döredýär. Şonuň üçin hem ilki bilen biz şu gün iňlis diliniň sözlemleriniň gurluşyny size düşündirmegi makul bildik. Onda geliň başlaly. Ilki bilen türkmen dili bilen deňeşdirip öwredeli. Iňlis diliniň sözlemleriniň gurluşy. Türkmen dilinde sözlemler, sözlemleriň esasy iki sany baş agzasy bar. Bular eýe we habar. We biz muňa türkmen dilinde ýygnak, ýönekeý sözlem diýýäs. Mysal üçin, Men okaýaryn. Ýa-da biz oýnaýarys. Olar tomaşa edýärler. Sen iýýärsiň ýa-da siz içýärsiňiz. Ine şular ýaly diňe eýe we habardan ybarat bolan sözlemlere türkmen dilinde ýygnak, ýönekeý sözlem diýýäs. Iňlis dilinde näli? Elbetde iňlis dilinde-de, ýöne her bir sözlem baş agzasy, subject, And verb. Sözüň eýesi, subject, verb, habar ýa-da işlik diýip atlandyrýan düzümimiz. Indi şu ýere çenli iňlis dili bilen türkmen diliniň gurluşy ikisem meňzeş. Mysal üçin, men okaýaryn diýip bir mysal beripdik. Men okaýaryn iňlis dilinde men, I, okaýaryn read. Ikisiniň eýesi I read. Men okaýaryn I read. Ikisem deň. Üýtgeşik bir üýtgeşme ýok. Ýa-da mysal üçin biz oýnaýarys, we play. Ýa-da olar tomaşa edýärler, they watch. Ýa-da mysal üçin siz iýýärsiňiz, you eat. Ýa-da you drink, siz içýärsiňiz diýen manyny berýär. Edil şu ýere çenli üýtgeşik bir arasynda uly bir tapawudam ýok, diňe sözler üýtgeýär. Indi ýene bir tapawutly ýeri, türkmen dilinde ýaýraň ýönekeý sözlem diýip bir sözlemimiz bar. Munda bolsa, ýaňky men okaýaryn diýende meniň näme okaýandygymy aňladyp gelýän söz sözlemeň içine goşulýar. Biz muňa aýyklaýjy agza diýip atlandyrýas. Aýyklaýjy agza türkmen dilinde köplenç halatda eýe bilen habaryň arasynda ýa-da habardan öň gelýär. Mysal üçin, Men okaýaryn, meniň näme okaýandygym belli däl, men kitap okaýaryn diýip aýdýas. Ýa-da Biz oýnaýarys. Biziň näme oýnaýanymyzy aňladýan söz. Mysal üçin, diýeli biz futbol oýnaýarys diýen bolsak, Biz futbol oýnaýarys. Biz bilen oýnaýarsyň arasyndan gelýär. Indi şu ýerde iňlis diliniň sözlemleriniň gurluşynda birazajyk tapawut ýüze çykýar. Ýaňky aýyklaýjy agza habaryň öňünden däldi iňlis dilinde. Aýyklaýjyda işligiň ýa-da habaryň soňundan gelýär. Mysal üçin, I read diýdik, indi a book diýen sözi, kitap diýen sözi, ýaňky ýaly I a book read däl-de, I read a book, men okaýaryn näme, kitap. Ýa-da, mysal üçin, We football play, bu sözlem ýalňyş, we play football, biz oýnaýarys näme, Futbol. Ýa-da mysal üçin, They a film watch däl-de, They watch a film. Ýa-da, You an apple eat, bu sözlem ýalňyşda, You eat an apple, sen iýýärsiň alma görnüşinde sözlemleri düzmek gerek. Indi biziň häzirki düzen sözlemlerimiz iňlis diline umumy häzirki zamana degişli. Hany biziň edil häzir edip oturan işimiz dälde, sen edil kitap okap otyrsyň dälde, umuman okaýarsyň. Sen oýnap otyrsyň dälde, umuman umuman oýnaýarys diýen ýaly umumy häzirki zamana degişli. Şonuň üçin hem munam ýat tutmak isleýäris. Indi bir beýleki düşünjämizem şu. Türkmen dilinde sözlemiň habary. Islendik söz toparyndan ybarat söz toparyny düzülip bilneýär. Mysal üçin, sanlardan emele gelende, mysal üçin, nädip aýdyp bilýäs? Men birinji, mysal üçin, bir zada nobata duraňyzda, men birinji diýip, eýe, men sözlemiň eýesi, birinji sözlemiň habary, bärde sözlemiň habary sanlardan düzülipdir. Ýa-da men okuwçy, men sözlemiň eýesi, okuwçy Atlardan düzülen bir habar bolup durýar. Ýa-da Men okaýaryn. Bu ýerde işlikden düzülipdir. Ýa-da Men ýadaw ýa-da Men aç diýen ýaly sözlerde bolsa sözlemiň habary sypatlardan düzülipdir. Iňlis dilinde şular ýaly düzgün barmy? Ýok. Iňlis dilinde hökman suratda sözlemde hökman suratda bir sany gymyly hereket aňladýan bir işlik bolmaly. hökman suratda her bir sözlemde her gymyly hereketi aňladýan işlik hökman bolmaly. Şeýlelikde, biz bir gowy mysal bersek häzir, biz sözlemiň, iňlis dilindäki sözlemleriň gurluşyny telefonyň gurluşyna meňzedýäs. Hemmämizde mobil telefonlar ulanýas we käwagt mobil telefonlarymyzy elimizden gaçyrýas weli ýeri gaçanda üç bölege bölünýär köplenç. Mysal üçin telefonyň özi, batareýasy we gapagy. Indi şeýle hatarlamyzda subject, verb, object. Subject, verb, object. Telefonyň mysalynda telefon, batareý, gapak ýaly üç sany elementi emele getirýär diýeli. Telefonyň mysalyny hasam düşünikli bolar ýaly görkezýäs. Bu ýerde sözlemiň eýesi telefon mysalynda, verb bolsa batareý mysalynda we object gapak mysalynda. Köpimiz bilýändiris, batareý her bir telefon üçin iň möhüm zat. Hiç bir telefon batareýasyz işlemeýär. Telefonyň özem möhüm, emma gapagy bolsa-da bolýar, bolmasa-da bolýar. Käwagt gapagyny goýman, elimiz bilen batareýany tutagada gürleşýän halatlarymyzam duş gelýär. Olam durmuşymyzda duş gelýän ýagdaý. Şeýlelikde, biz iňlis dilindäki işligiň, ýagny subject, verb, object diýlendäki werbiň näderejede ähmiýetiniň bardygyny Telefon batareýa gapak görnüşinde düşündirmek isledik we bir telefon üçin batareýanyň näderejede möhümdigine düşünýän bolsaňyz iňlis dili üçin hem bir sany işlik, gymyly hereketi aňladýan işlik gaty möhüm. Şonuň üçin hem iňlis dilinde her bir sözlemde işlik bolmaly. Eýsem iňlis dilinde Her bir sözlemde işlik bolmaly diýdik weli, türkmen dilindäki ýaly, mysal üçin, men aman, men okuwçy, men ýadaw ýa-da men aç, men şadyýan ýa-da, mysal üçin, biz mekdepde diýen ýaly içinde gymylly hereket bolmaýan sözleri nädip aýtmaly, muny, nesip bolsa, wideo dersimiziň indiki sanynda size, nesip bolsa, düşündireris. Eger-de biziň. Size düşündirmäge çalyşýan zadymyzyň ýa-da biziň bir çekýän zähmetimiziň ýerine düşýändigine ynam bildirseňiz, onda nesip bolsa teswirlerde bize teswir ýazmagy unutmaň. Thank you for now, goodbye, see you next time.